Nia a kaba di yega for di skol. He e, asina Lie un luna pasa? Ya mi tin un luna kaba na skol básiko? Nia ta pensa. Nia ta pone su tas den kamber i kore bai mesora den kushina. Dikon bo ta kore? Mama ta puntra. Ta hole dushi, mama, i mi tin hopi hamber. Nia ta kontestá. Nia ta laba man i bai sinta na mesa pa e kome. Hmmm! Es ta dushi! Awe nos ta kome piská ku funchi! Nia ta bisa. Nia ta kome su barika yen. Ora e kaba di kome, e ta laba su man i kana bai bèk den su kamber. Sintá riba kama, e ta drai su kabes i mira e spil ku tin pegá na su muraya. Nia ta lanta bèk for di su kama i kana bai direkshon di e spil. Diripiente e ta kòrda riba tur e palabranan nobo ku el a siña durante di e siman aki na skol. E luna aki e tema di Nia su klas ta Ami. Durante di e siman Nia i su kompañeronan di grupo a siña diferente kos tokante di nan kurpa. Nan a siña kon yama e diferente partinan i kiko e funshon di kada parti ta. Di ripiente Nia ta kuminsá pone mas atenshon riba su mes. El a ripará ku e tin un nanishi poko rondó i ku su wowonan ta koló maron, kasi man'é koló di chukulati. Nia a ripará tambe kon bunito su kabeinan a keda peña awe. Esta bunita mi ta! Ami si parse un artista! Nia ta bisa su mes pará dilanti spil. Nia a haña un idea. Awe e ta bai hasi un entrevista ku Nia e artista. Nia ta mira un peña riba e kashi banda di e spil. E ta koe e peña i bisa, Esaki lo bira mi mikrofono. Mia a pone tur su popchi i peluchonan sinta nechi banda di otro. Boso lo bira mi públiko, e ta bisa. Mia ta sluip bai poko poko den mama su kamber, pasin ku mama a ripará e bisti mama su shimis blou. Nia ta gusta e shimis di mama masha hopi i awe ku e ta un artista no tin mihó shimis pa e okashon. Ku e shimis grandi na su kurpa e ta kore li'e bai den su kamber bèk. Ya, awor sí mi ta kla, Nia ta bisa. Laga nos kuminsá. Ehem! Nia ta raspa su garganta pa e traha un stèm bas. Bon dia mucha muhé. Ki ta bo nòmber? Nia ta puntra su mes ku un stèm bas. Ami yama Nia, e ta kontestá bèk. I ki edat bo tin? Ami tin kuater aña i kon ta nos artistania? Kon ta bai yendo na bo skol nobo? Wèl, na mi skol nobo ta hopi dushi. Mi ta siñando hopi kos. E kos mas dushi di mi skol ta mi amigunan, mi yefrou i nos lora di klas Kiki. Nos Señor aki ki ta hopi sabibo, sa? E sa hopi kos. I den klas nos ta siña hopi for di dje. Kiki sa otro idiomanan ku no ta papiamentu, i ami ta gusta siña otro idioma. Pasó e ora ei ami por papia ku Kiki i ku tur otro mucha ku ta papia un otro idioma. Un artista manera mi mes, Ta importante pa mi por comunica cu tur mi fanaticonan. Nia a drenta completo den su rol di artista. Cu orguyo el a sigui broma na su publico, cuantu palabra e sa na otro idiomanan caba. E siman aki mi a siña hopi palabra tocante mi mes, manera Nia ta keda kiet un ratu i e ta hala un rosea profundo. E ta purbando di korda tur e palabranan nobo ku el a siña na skol. Ta dura algun sekonda, pero despues Nia ta grita, Ya! Mi ta korda atrobe! Un pa un e ta menshoná e palabranan i mustra na su kurpa tur e palabranan ku Jufrou a siña nan. Esaki ta mi kurpa, mi kabes, mi man, mi pia, mi tenchi, mi barika, i esaki ta mi lomba. E ta kòrda ku nan a asta siña un kantika durante di lès na skol, i e ta kuminsá kanta, Ata ki mi boka. Di ripiente, mi a ta tende algu ta bati. E ta stop di canta pa e por tende mi o. Ta manera ta un hende ta bezig ta bate na su porta. Ta ken? Nea ta puntra. Ta ken? Pero Nea no ta hañando ningun contesta. Ta ken? E ta puntra atrobe.